Mosinhu kafé tudu fitxadu ka tra nen pa ta un sereveja kafé tudu fitxadu kafé tudu fitxadu mosinhu oi rapasinhu di kiminda la di matu.

Ai mi xintadu nta kume batata fritadu ma graças a Deus Deus dja pode si keda ma mo sinha é tristi go longe no no família no ta kuse amor muito alguém a ta a ta panha cuipa na quarentena ta fla mi quarentena ta deixa mi cá ta vai só mentira vou pode vai onde que vou querer boa tarde de que jeito Sandra primeiro alguém que manda um comentário mocinho É modi ki nhos sta nhos sta di ki jetu? N fla ma N ka ta fase vídio ma N ten ki ta fai kuzê sta na kuzê nta na mi ka ta fai ta ningen pa N ka fase vídio pamodi é modi ki N fla ô Nerson di para di fase vídio di odja N fla pô ora ta inkomoda nhos ami ka ta fase vídio ku nho rostu e nho boka kes tapati N fla algen gosi kede konsegi algen ta da-m pa N ka fase vídio pa N ka anima nhas algen nhas amigus. A bo vida é fetu pa parse ma e ka ta faita ningen. Mo ki N atxa mos? N ka ta fadja nha vida, N ka ta faita ku algen pamodi N ka ta fla kusa verdadi. Para di fase vida di otu dja. N ta paga ki fin di mês ben li, ki fatura ben, ku paga-m fatura di tilifoni. Si N kuai nteru asin, N ka ta fase, N ka ta fase, N ka ta fase, N ka ta fase pelo menos un dos, un simana pa ka fase. N ta da-m konselhu.

Éguas, kuzê ki nhos ten aver ku nha diretu? Mos nha diretu sa ta kunpra nhos, ka nhos djobe. Ami nha diretu gosi sa ta disturba nhos, ka ka ta ba trabadju. Obrigadu Marisa, obrigadu. El fla, Nau, pa N ka fase diretu pamodi. N fla, Pamodi? Nha diretu sa ta strobau i i kuida di bu mudjer? Nau. Nha diretu sa ta ta strobau ba trabadju? Nau. Nha diretu sa ta sa ta fase kuzê ki nha diretu sa ta inkomodau?

Ka nho ba kuida di nhos kaisinha ku nhos trus ku nho família, nho bai preokupa ku mi ki nho ku nha diretu. Nho ka tra-m kusa fla tudu dia. Kusa ki nha diretu ten aver si sta kansadu o akodju? E sima un tolo baku tanbe ki onti kome N ta fla ma ma mi e buru pa kima N ta fasi diretu. N fla ma buru e bo ki ka ta indjobi nha diretu li. Dja sai ki nha ki dja sai ki. Ma buru e bo ki sta ta indjobi. Kau ta komenta. Mi N fla dja tome, N ka obriga ningen pa ben entra na diretu pa ben indjobi. I ma fu, mi N fasi nha direitu pamodi N gosta. N ka ta fasi pamodi bo bu ka gosta. Bo é kusé? Otu ku kau más grandi ki di mi ta manda-m pa N ka fasi? Na, ma si nhu ka nhu ka nhu afronta algen di sima, nhu dexa algen ta vive si vida la en pas. Ami N ka txoma ningen pa ben odja nha direitu li. Ken ki N txoma? Ningen. Mi N ta fasi nha direitu obridu nha korpu. N ten neti mi ki ta paga, grasas a Deus. I el imiti-e. N pode fla kusé ki N krê. Ta fla, Na, pa N para di fasi kel direitu la. Ma, ka ta fla na komentariu. E diretu di xebre kandesa bo bota o un vídeo ki n fase onti ki n sta ta fla di di kusa ki ki n ta fla na vida tude n ka fase mos so ta loba agora ten ten alguien ku ku ku rostu sima komboiu ke komboiu bedju ki ki sta kuazi a ta paradu E kuse ki ten a ver ku mi? Kusa ki N fla, ki N fla, el dja N faze, bo dja faze, bu ta kontinua faze. Ten kel ki ta faze o mal faze. Ya, diabu ta pasa. Yo li, la N sigu un monti di es terranu pa konboiu la na mi, ma Deus ka ta dexa. Ka ta dexa pakê? Mi e rapazinhu di Deus. Mi N ta faze nha diretu. Vez, monti vez, N ta, N ta, N ta, N ta fla kusa eradu, kusa ki ta, ma N ka ta fla nada ku koroson, di koroson, di koroson. N ta faze tudu mansu, koroson lebi. Pa bo ninga ta fla di omi ta laga mudjer riba kama, ka ta fa, ka ta ba koi trabadju, ka ta, ka ta kuida di mari, ka ta kuida di si mudjer, ta kuida di mudjer di zotu, e ka kontenti. Pa modi ka ta marka un trada ko pe bai pabia da na rostu pa n ka fla. E ka, e, e, e tra na rostu pki bo ka kla fila papia n ta skrebi. Nton yo skreba mo ku pe. Yo skreba mo ku pe, mi n tene fiju ki ten skola grandi, n ta pui ta skrebi. Abo kile, kile kuzê? Algen ta preokupa ku mi, kuli ku nha diretu? Ago ma bakan, ma stolobasku, ma ka N presta e kenha ki ka gosta ki ten djobi ka ta komenta? N ta fla nhos, aki nhos ka ten kusa, aki, aki nha diretu ta nkomoda nhos? Nhos ba pa kinta di patru un kavalu, nhos ba pa saniné di infernu, ka nhos ben? Ai mi ka djoma nhos? Nhos pensa ma N meste nhos, nhos ki ka N presta, mi meste nhos la pa infernu, ki é di dja nha lugar di sta? Mi nka sa ta faita ningen. Ami kusa ki nta ki N ki N nka ta fasi na diretu ami dja N fasi, abo djo fasi, papai dja fasi, mamai dja fasi, tudu ken dja fasi. Kada ken ta fasi di si manera. Tudu ken ta faita. Au ka krê obi pamodi wau wau ta kontinua ta ngana todo bas ka dintu kas. Ah ki Dios ta dau kastigu ta dau kastigu di ke jetu. Nha konpa dja panha, mudje dja tomai. E flan oxi ma mudje dja ma dja pa kasa, ma mudje fla ben pa kasa. Se ka gosta di obi verdadi. E ka meste da ningen atrazu. Kunpra ramedi ratu bu toma bu mata kabesa la bu disa gengen pasa. Ma koronaviru e un duesa tanbe ki e burgonha ka ten. Ten un monti di enguaradu, ten un monti di fofokeru, ten un monti di kampresta ku ordenadu pa e mata ma e ka ta mata. Nho ta nhu putu na nhu tonda putu. Sta un monti ki meresi panha, ten un monti ki meresi panha. Mo si un gosta. Ami ten algen ki n ka gosta di si vidiu, ten algen ki ta, kada ken ta fasi ke ke kre na si mundu. Si bo bu ka sta kontenti, ba pa kinta di patu di un kavalu ka bu jubi. Ami ten muita jinti ki ta fase videos N ka ta djobi mo si si N ka gosta N ka ta djobi Ago ki ta fika mas porku mas palerma mas tola e bo ki ka gosta ka bu ten djobi Ago komenta ki nhas ki nhas fansis toma konta bo bu ta pega komentar bu ta tra bu ka sta obrigadu ka ta fladu si komenta Ago otu go ku la rostu labadu go di kusa xuxu pa ken ta fla kusa xuxu N ka kusa xuxu ke ta koka. Pa bu manda mensaji nel so para fla diretu dos dia e sima u fla ma para kumi pa para rabenta zé kadiavu si ntei rabenta bo e kuse ku bo ke boka li di bo ya ta nkomodau dibi ser so gana bejan kes teni ke sa ta fasi di kila nha zé kadiavu nka ta da nhos nha mi fika xinti kansadu ka nha preokupa keli nka sa ta da keli nga ta guarda gosi. Nho ta guarda pa pabejis. Ta tudu preokupadu. Nhas go fazi dretu para un dot dia. Go dot dia go kuse ki ten aver go dot dia go nta mori go si mori go kuse ki bo ten aver go nton ka bo yobi dot dia. Fia da kaxa nho ba pa mar di mar di kaiata nho ba nho ba pa pa infernu nho dexa nha vida em pas ka nho djobi kuse ki nta nkomoda nhos ka nho djobi mo si nten munti ri nta fla nhas nho gosta bo ta fazi vida ten munti mudjeris El sta li propi, el fla ma dipos ki el obi nha video, el fla ma Stretch dixi kusa triste, pamodi mi n ta papia, n ta divirti, n ta brinka, n ka ta koba ningen, n ka ta faita ningen, é so na brinkadera, trankilu, pamodi n ta fla di Zeka Diabu. Munti omi ka ta interesa mas na ve de ba mediku, na ve de pidi ajuda, es sa ta pamodi n ka ta fla rabenta Zeka Diabu, es sa ta lenbra na kes tenpu ki es ta rabenta, es sa ta preokupa, es ta ben da riba mi, n ta fasi me. N ta fla nhos, Dja ta, pistola dja N kunpra, nhos ben mexe ku mi, N ta rabenta, N ka ta mata nhos, N ta kebra nhos sô pé. Sima e bos andra, sima kes ta paga internet. Ami internet mi ki ta paga tudu mes. E oxi ki dia, djo, falta poku pa e rinka dinheru, pa e, pa e ba sinku kontu ki nhos ta sai di konta sima kabalu. Pamodi e ka ta fla-m pa e ka tra-m dinheru? Si e sta ku se prubléma, si e ba médiku. Nha dexa-m ketu ku nha redi, mi ta fadja dretu tudu dia ora ki N krê. Tu mi da un minotu ki N ka ten ningen ki ta fla-m pa N faze, N ka fla-m. Mi ningen ka ta paga internet no. Oca ki ta kaba, N fla-m pa N ka bai internet. Si nhos meste pezu, nhos bai kunpra obu di plaxi ta bendedu. Omi, si nhos meste tanbe, nhos tene mo. Nhos bai aza kes kusa. Ka nhos ben kansa-m kabesa no. Ningen, N ka txoma ningen pa ben li. Di ki jetu? Ku nhos, si nhos ten prubléma di nhos é kadiaba ka ta labanta, kel-la é nho prubléma, mi kel-la N ka insta-l. Mi di mi, el sta ta labanta óra ki N krê ta labanta, el ka ta labanta, ntaba azei ta pô-l. Prontu. Si nhos ten prubléma ku, nhos ten nho prubléma ki nhos sta, nhos é pa xuru, nhos é pa nhos ten di tolobá ki ki sta ta fla nho kusa, ka nho, ka nho ben djobe nha diretu, nho bai, nho ba pa infernu. Nho bai intra na kinta di patu di un kavalu. Nho ten munti kusa pa fasi. Nho bai paga fatura ki es ten pa paga, ma nha fatura nha N paga. Nho bai paga nho, nho bai txoma nho familia la Kau Verdi pa ke nha N txoma. Nho bai kuida di nho mudjer ki nho ka ta kuida, ki nho sta kuida di mudjer di otru, ami di mi nha N kuida. Si ntende? Ka nho ben intra na, na pa nho ben flan ku rostu labadu di, di orina fedi, sima ke orina la, la Kau Verdi antigamenti, ke ka ta lansa ki ta fika ta tira ki ku sta na sentu. Nho ba laba rostu ku kela nho kria burgonha na kara ka nho ben inflam pa n ka fala diretu pa ka miri tilfon eri meu por akazu inda ki n sabi eri meu inda keli n ka nu mudja ki pe ta nau ka nu keri n ta paga tudu mes na nha konta n ta trabadja era bon propi pa mi pa mudja ki da-m propi pa mudja da pa da si bu ta da ben ta zeka diabu bu ta dadu tudu kusa prontu ka nho manda mensagem pa n fla ma ka fasi diretu pa ke mi diretu n ta fasi ora ki n kre mi ninha ka ta manda-m fasi diretu kada vez ki nho fla ma n ta fasi inda.

E neto rivu. Ivu saru ke te ki ta mori mori ku zeka diabu ja ja subi pa riba sima ki sa ta fogueti ke ta dar. Sandra fla e tempu ka ten ma ave e ta fika la ta ta oia dipus. Nta ke ta fla pa pa e fla neto ka fasi diretu no dia mo keli keli e so preokupason pa mi ke ses kara pretu kes tene ses kara feju ses kara di di o dimoni kes tene sta preokupa ku nha diretu pa nka fasi mai ka fla pa nka fasi diretu pamodi nha diretu ku ja ta stroba as trabadju. Ata ta trobas i rabenta Zé Kadiagu? Ata trobas i kume karni? Ata trobas kuzê? Nho ba pa kinta di pata di un kavalu, nho dexa-m fase nha vida. Fidju di uma égua, nho ze kuzê? Mi kuzê ku nha direitu? Nho ten aver ku nha direitu? Si nho ka krê oja direitu, ka oja. Ningen ka sta obrigadu a oja direitu. Akoê, ma n sta di direitu, sai, pega tilifoni i bu kebra. A si bu ka ta oia Maika Monteiro sta pa li, Yangon e Pale ka sa ta komenta ma es sta pa li. So fala ma sijileira sta vaziu pa kinki di karni, talhu na Purtugal dja dja N pui obi na internet fala sta abertu i ka sta na prumuson. Bo ke nha mundu! Di ki jetu ka o fasi diretu? Nton da N ka na fla, da N ka na, da N ka, ten, ten omi ku mudjer, da N ka na fla, si era kusa ki ta da parabens nta zeka diabu, N ta fla e si yo li. Si bu ka kre pa N fla diretu, na kel ora ku bu ta atxa ma N ta fla diretu, ben bu ben abri N zekinha pa N matxika, pa N da ku matelu, sima sima rabenta rotxa la Kau Verdi, sima rabenta, sima. Ami ku bo nunka sta grabadu bo, mi si ku ta bati koka, dja bu xinti ma karni sa ta dixi na xilera, bu sta ta bu ta preokupa ma ami nka ta bai si me, ka nhu fla ke ki nhu ta fla nhu fla ti ma ami si kreu ta graba ti bu koka, ami ami N ten rotxu di omi ki ta graba? Na. So si kanni ka ten. Ma e ka fla pa N ka fasi diretu. Anho N sta obrigadu oja diretu. E nha diretu sta sima kre fin di mes kre. Kre fin di mes sa ta txiga pa N ka fasi diretu kre ka ta risibi. N dexa di poka burgonha di manda algen mensaji pa ka fasi diretu kuza ki más N gosta. E sima bo bu gosta di fasi musika, bo gosta di trabadja, bo bu gosta di linguadu na vida di algen, bo gosta di fla kel-la, mi tanbe N gosta di fasi nha diretu. Kuzê ki N ta fasi? Tilifoni ta paga 50 eru tudu mes, mi N ka pode, N ka ta apruveta inton? Na mochi, labanta dadi sedu, sta detadu na kama kuma indu utrus. Gosi dja labanta, den kumi, n'ka kui, pabia tempu ka ten. Pa n'difrisa kabelu, pa n'pu kabelu na finu, pa n'oja si ta pase algun kusa di jetu. Ago makaku bia i ku makaka ta fla-m pa n'ka fasi fidju. Na, ba nho ba ta banhu, dexa purkaria, nho dexa di kasa n'ka leba. Nho ba sabi di nho fidju. Omi nga menti sa, mi ki ba ta mi sin ka txia kan nem ki ko to ya pa txia ma ko problema ta tengo. Abo ka ta vendi nun kabra pa la. Nu ta furta galinha mo. A mi ka ta le comentário, mas a mi sta de que jeito nem se manso, nem ka ta fazer. De que jeito que eu faço direito? Então minha direito sa ta trobo se ka de abo su. Pa mo no mundo de macaco bem, mi ya ka da conta mo, si ya ka sabe. Nho sta pa bem, nho ta fala de nome pa nome. Dja ka fla pa kel nhu mudjer di nho tanbe ta fla ta tudu pamodi nho ki ta da nho ta da pador nho ta da ma nho krê te dom mudjer ku tre ku kuatu ku sinku fla ala ma kusa ka ta mutu la banda di kel jetu la nho ba ta papia ma nel pur nho sta preokupadu pa nka ta fazia ka diabu nho tene medu ma ma ki si nhu mudjer dan nho pensa ma si ami si ami si nho si da nta toma ta so txiga antis ki akasa ta kore kore kasa pamodi ta kontra ku kusa di kel jetu nho ba ta da so pador nho preokupa ku nha diretu ku nha diretu nen kasa ta stroba nho fasi nada ta dexa-m ketu pamodi nta fla na nha diretu. Ah, gosi yo papia nha língua agora. Gosi, goja ngoja uma stari que jeito, bro. Uma stari esse próprio. Porco, mas calito não. Porco, porco beijo. Que o tanha me canta, puxa, tá dando na boca, bum. Para não fazer remba, para não rabientar. A mim tá chupa que nem Nada ka ta dexá Kanmi si N-oé matá-l Ê-s ta n-ta k-sai ka n-ta ben ku-é na maleta Ropa n-ta dexá-l-la Ropa n-ta dexá-l la Mi ngai n-sta sabe Mi Kanmi n-ten ku-é maleta Kanmi Má nhos txon Nhos tinha krénsa ma n-ta ben ku Kanmi la di Purtugal Na maleta Mo nhos toma di ke jetu di ke jetu Má nhos txon Kuzê ki n-ta faze Sima da Kau Verdi N-ta bai n-ta ben ku kabésa porku N-ta kume dentu dentu di avion Ti ki ka li Nhos pripara nhos txon Nah Nton ami n-ta marse ku Rusa. Ami é purduadu. Diós sabe ma mi é nha karni, asin ka ku mi N ta mori. Se ku rusu Diós ka kre pa N mori gosi. Kuzê mi N ta ri? Prove, algen ta mi algen ta mi ka ten vrgonha? Un federal ka ten vrgonha no. Nhos dja N fla si pa ka fla ma ten algen ki ta fla si mi ta txoman ami detadu na sonu. Dja txoman be, dja txoman dos bes. E modi di ke jetu? Bo ku sta sta picha mi é fan di bu diretu. Ma N ka ta fla un kusa, N ka ta fla un kusa. Ke ki N fasi di diretu no? E ta ta yam e ta e sima ke ta fla di ke jetu ka umu ka ningen manno. Nhu ta nhu pudi anka. El fla, Di ki jetu ka rui N ta jakariaba manna? Di ki jetu ka kumi karni? Esi ki ki da pa mi gogo? Pexi? Ami si ku el da-m pexi, nu ka N ka ta pega-u, N ta puxa-u, N ta fula-u la mar? Ma otu ora, ami N ten rostu di piskadur. Mi N ba kumi pexi nhos. Mi N ten kara di pexi. Ami é so karni, bibus i mortu. Es ta tene três ku kuatu ku ta da kónta ma Jangobi ta fladu, Jangobi ta fladu, munti makaku bedju ma kusa ta ta labanta fraku. Dja ba teru, dja ba teru ku argen fladu kusa ka labanta bai três dia da un po fraku. Inda ka ten fla ma ka fase fil, nho ratxa suru. E, dai mantenha la di ki jetu, tudu na pá di Deus. Mozinho kada bes ki nhos ta abo e si mutu e kantor ta atxa kada bes ki e ba kanta e ta atxa mas kusa kanta e si tanbe kada bes ki nfasi video nta atxa mas kusa di fasi video e ta ben e ta nka e ta nka e riba mi e ta nfla pa nka ta txoma mi na sonu ken ta nha fatu kanta ki nta mori ntu di nha era dzeka diabu nta durmi nta sunha ma sta la kabo verde ta txoma na tilifoni Ka omi nen ka mudjer. Mudjer mensaji ki manda. Di ki jetu n'ga ta fla un kusa ma N gosta di bu video ma ka bu fasi video mas N ta e ta pega e ta pega e ta pega si ka eta tudu ku sima pa N ka fasi video mas pamodi N sa ta stroba ba trabadju a ta stroba kumi kanbi a ta stroba rabenta zeka diabu a ta stroba paga bu fatura a ta stroba txoma bu mai ku bu pai la ka bu fedi. Nau, nton kuse kuse ki a ta nkomoda-u gó tantu? Nho fla-m gó, kuse gó muse? Ku Purtugal karni é baratu, má saladu tanbe la Purtugal é baratu. Ami aki N ta ben di Purtugal, N ta ben ku muse, oji ningen ka fla ma nha kabelu sta bunitu muse. N ta fla, oji N staba azogu, serta-fera, N ta fla, nau, pa N ka faze diretu, pa N ka anima nha nha gentis, pa N ka faze diretu, pamodi nha nha diretu gó é kuse? Nha nha nha diretu é Frida Kaliero? Ô nha diretu é Topada? Nho fla-l di ban sabe. Mos nha mi ten munt algen ki ta fase diretu, ta koba, ta fase diretu, ta faita algen. Ma mi n ka ta faita ningen pamodi kes ku si n ta fla-u pa pa puta ki pariu mi tanbe u pode fla-m. Pa n fla-u pa fase uma ke kusa mi n pode fase. Pa n fla-u pa oa pamodi ke algen ta ko. Pa ki ki n ka ta koba? Mi n ta koba algen pa ke? Tudu ke kusa ku ta fase be pode fla kontra kontra bo. Mi n ka ta koba ningen. Ami di ki jetu? La di matu, la di fora. Mozinhu kumesa sai, mozinhu, un é nha genti di la Kabu Verdi, mozinhu, nha fidjus, nha fidjas, mamai ku papai ka sta la go, y nhas irmas, nha tias, mozinhu xenta, rabenta, rabenta pexi seku, di ki jetu, kaba rabenta boia sumu, ami detadu kuma bin dutrus, inda ta rabenta kubi ta bafa ku batata, ku batata dosi ku kusa mi, paxenxa, ka ten kusa tera tera. Mas, kel ómi di riba li, otu anu, N ta rabenta el la di N ta kunhó-s tanbê. Sta pa mi, N ka ten sórti dimás, N ta fla, N ta, si dinheru ka ten, N ta pidi, N ta faze piditóriu pa mi, poku ta txiga mi, mil eru, kinzi dias ta bon, la ka obi-l. La ku mi N ta obi-l, pamodi kel-li, de verdadi, N ta bai ti N txiga, kel-li N ka ta pidi di Jó própi, pamodi N bai ti Jó, ma ma rabenta ta xintadu na mésa, kel mésa kunpridu ki N oja la, Sô mi ki faitaba. Sima N fla di li vin. N ta faze, N ta kontinua ta faze, N ta fika, N ta faze, N ta móre, N ta ben, infinal N ta faze. Kontenti nhos fika na pá di Diós, Diós ku nhos, Diós ku mi. N ka ta ba buska nha trabadju. Nha direta ta stroba ku un riba kaba trabadju. Ta stroba nhos kaba trabadju, nhos mata kabésa nton. Ok, nha diretu. Nha diretu abensoadu mo sin. Ami tudu algen ta fasi diretu, ta ten un tolobasko, ta ten un nosso algen ki ma ten diretu ku Anton. Ok, ta ta fixi? Ta fixi, ya. Ok, ya. Tudu algen ta fasi diretu, algen ta koba. Ma ami, ami ta koban so ki kel ki ka rapusa sin. Kel algen ki ka rapusa sirvis, ki N fla kusa ki dja fasi, el ta fika preokupadu, el ta pensa ma N sabe algun kusa. Monti algen ta fika preokupadu pamodi kuza ki N ta faze na nha direita e sa ta ama es ta faze. Pa N responde, pa N responde, si bu ka sta responde, monti ami, monti siñor, deskulpa-m, monti siñor, ami, ami ka nha ben pui na burgonha sima ki amosi. Msd é dada o kuse ki ka sabe ki nho é na nho e nka ta papia di mal ki ka sabe lé so ki mi nka mi nta papia na rede tuma mi ta djobe pa li pa la pa li pa la ah manda bu nba bu fronta omis nau ami ami nka tene nhon pa kume ami nka ten nada pa ningen kume ami akorda 8 nka ten nada pa ningen kume. É igual bôs di nha pode ta vontade Ka ten ningen pa ningen ku Ami nha karni ki serbi Ba kumigu nha mata karesa Ke ka nu ta mata kunpanheru N ta fase tudu dja pode ka fase Mota ten aria ki n ta ta kunha ra seka Mon si ba fla nhos un kuza Nhos mon si nhos ka ba bês dea mi si Mô xu xu mon si Kel dia kantu ami fla nhos mon si Kel dia keda ki N fase anu N toma dos kopu N finji ma N sta muku N fingi ma N sta moku E oji N ka ta fla nada pamodi Sertu Bo flas Dja N flas pa e ka djobe Mo sinhor N fla si nho ka gosta di nha diretu Ka njo ba djobe Si bu ka gosta di nha diretu Pega-m bu blokia-m Tra-m di bus amigus. Ami, ami N ta konta-u nha verdadi, mo si Si sta argen ki sta li ki fla-m é mi ki pidi amizadi, é mutu poku, sô si é família. Mi N ka ta pidi algen amizadi, isto é, i N ta manda mens, munta algen ta manda mensaji ki N sabe ma ka bali pena rispondi, mi N ka ta rispondi. Nha kunpadri fla ka tu ta ba pa e toma mandinha di ki jetu, ma mi N sta li, ami N ka ta da pa keti di kunpadri. Ku su keti di kunpadri, nton ku ta keti di mininu, pamodi.

Sai di trabadju, ma primeru kusa ki N fasi, N da di Pai, Fidju, Spritu Santu. Amen. Leba-m ku pas, traze-m ku más pas. Amen. Má kel-li é ka ta fase. Kel-li é ka ta fase. Nen se mudjer ki es ta rabenta se é ka Diabu ki ta paga fatura, ki ta paga rénda pa es, ki ta dexa ku dinheru pa es ba kume ku rapariga. Es ka ta da un beju pa el fla, Amor, dja N bai. Imajina gosi otu.

Talvez Amor e amigo tanbe nos é Ten, ten, ten monti algen ki é ka amigu Má ten monti amigu tanbe N ten monti amigu N ten ami Má mi parse ma N ten amiga más di ki amigu Osi N ten un mudjer ki N sa ma kel mudjer é nha amigu Má kel bali bo N ta bai ti txiga Ti txiga N ta djobe É un rapás ku un mudjer Ami N ten monti ami N ten monti algen ki gosta di mi Ki N sabe ma gosta di mi N sabe ma ta apoia Ta, ta, ta partilha nhas múzika Tudu kusa nha vida N ta poi ta partilha Ta. Mesmo ta comenta so kusa positivo ma ten um monte ki ta ben ten djobe ten um monte indimigo ki sta li ki teni raiba mi ku sinhor pamodi ami é ma bonito ki es kaba dje ten argen ki purgunta mo sinhor argen kabuverdiano é sima diabu mo sinhor ten argen ki ba purgunta um minina ki nu ta rabenta nos kusa el fla minina pa n fla um kusa ke mo lei ta fla mi ta rabenta zé ka diabu sima el ta fla mi ta rabenta zé ka diabu el ta rabenta mi minina fla minina. Mi na kantu ki rei fiku no sebe ta ka bai fla un omi e ba fla mudjer tambe ta fla e boka e ka ta rebenta no e so mintira e boka ke ten nho ta rekusa fla tambe e ka seu mi ki ta atxa kusa fla no omi ta pergunta otu mudjer ma si nta rebenta me mo si ten monti manera di rebenta mo si ka nteni asi nta baza ti maxi mo si ka ten ma sabi kela i ta lanta pe ta grita ma bai ku papai. Nho pensa krê mê sopa oten ki nu masiá kadiaba ku un bilu sima korda ki ta rabenta ku si. É ka si nau si. Bu ten ki ta sabi movimenta. É sima bu tene Ferrari bu ka sa konduzi. Nha. Pilotu di avion ka ten avion pa konduzi. É si ma si é mema kusa. Nu ten preokupa ko ku si nta rabenta, yo rabenta nu ka ta rabenta, yo rabenta. Pamo ku tu é mulié ta briga ke ki piaka ta larga. So ta dodu, ta dodu. Kos é si? Bo bu ka bali? Ku ta fla-l, la pa kau. Ami na tudu ke vidu ki N ta fasi na sen, so si ten mudjer ki ki mi ki larga, ki N ki N fla ma N ka kre propi, ki el ki kre pa N sta, pa bai pa el pa fla, pa konta, pa fla ma kel ki la ma ka ta kre ti oji. Di tudu mudjer ki N ki N pega, ta larga, ta txora, ta kóre nha tras, ta ta pidi, ta txora, ta da sapateta, ta pidi pa ke sabi modi ki mi N fetu. Mudj, munta ken ta pensa ma mudjer mi é so pa. Pa bu rabenta kusa rixu pa bu pé fla ma bu é mudjer. Mudjer ta pirsida di karinhu, ta pirsida di apoiu, ta pirsida di tudu kusa. Es ta pensa ma mudjer é so. Na na nau, furu nau, furu nau, furu nau. Furu so di mudjer. Furu gosi so di mudjer. Fla e gobe fe kuse furu la, se mesti furu e pasa oti verginha na kadera pamodi kel li ka ta kanba na un furu di zangadu. Nho ben sa purduan propi. Ke na ora ki ta kanba pa Deus toma. Gosi ngata obi tudu komentariu. Nau, nkata mata ningen nau. Ami, un omi ta pergunta algin ki N kustuma da nos kusa si N ta rebenta sin. Nha kuma ka maten algin ki ta ba lonji di nos. Pamodi i ta fasi vista pa mi ta rebenta si akariau? Pamodi bu ka fla bu mudjer pa da-m? Dipus bu ta pergunta i ta fla ma bonitu. Nha mame, nhos ama mi? N ka ta manda papia faxi? Nen medu N ka ten. Pamodi bu ka ta fla bu mudjer, Oel, N krê sabe si di ki jetu bu ta kume kusa mi? Ka bu son da izé ka diabu é largau di é ta pula parua é ta kori kau di kasa ku matelu ku pulisia ku pikareta ku tropa ku tudu kusa pa mi kusi ku ka ta fla ah nen fla pe ba fla fla pe ba fla pe ba fla bo mi sa ta ba pa vila. N sa ta ba pa vila, N ta ba pa kar di vila. Ten argen sen noson, argen ta ba pergunta nha mudjer ki nen ka namorada, noson nu da nos kusa. Mudjer ta meste tudu kusa, amor, mudjer ta meste karinhu, ta meste ta meste apoiu dentu kasa, ta meste ta meste amor, ta meste tudu. Mudjer e ka so pa subida depois da ku kariera pa sa bo bai na kagadu ku galinha, ti até gadu ku galinha ku pomba otu bai ta namora. Ta da ku boka li nta kunpanheru ta lanbut a bo Nton e mudjer ku se ki nhos tene mudjer es e e e miu ku ki txon ten na tanbor o e ropa ku sapati inda e ka ropa so ropa ku sapati u ta uza u ta uza di vez en kuandu na moti nho pensa nho moti nho pensa ma mudjer e armariu ki nhos tene nta kasa u e ta mesti pa ta ta pasia ku ol pa nhos ta di vidi di vez en kuandu nho ba un férias di vez en kuandu nho fasi kili nhos panha nhos fidju nho ba parki u e ta mesti ki ka ovedeanu ku ta e na parki ku ku su ta e na parki so fin di mes Ai ka sta na trabalhu pamodi mudjer ki sta na trabalhu nton pamodi algen ta ruspeta nos kabesa no ruspeta ken ki sta juntu ku nos si ken nu ka gosta pake sta munta ken ki ka gosta pake fladu ma sta 80 pur sentu di omi ki ka ku mudjer ki ka ki ka ta ama kunpanheru di verdadi e verdadi ma si ken ma ta mesti karinhu ta mesti apoiu si ken un dia ken nu txeu so fin di mes tanbe si nho ka sta na trabalhu so fin di mes pa nho ba ku el fasi konpra no memu ta fasi konpra ku boka puxadu e kusi e. Note, Mas nha mulher é mutu doce, mulher mutu sal Mas mulher, yo tudu musika ku tudu algen ta kanta é amor Dja ki ya ya largadu Tudu kusa, omi midjor algen ku tudu ya ta fla dja matadu é amor Midjor kusa ku tudu ya, mi N kustuma da ku pé di nha zona ti kamba Mas di ti kamba, Santiago, tra di, tra di kuse Dizê ki nha famada ben, tanbá N txiga N deta N durmi, so kansadu ki N sta, pa ke N anda três óra ku pé. Ma ku nha karafa grou ku karni pelada na kosta N ta e kuse tra di kuse ki N sta N ta dixi flamengu N ta kanba flamengu Dja N kanba jeladu noti N ta N ta N ta fitxa pamodi N tinha un lojinha la kau verde N ta fitxa loja N ta N tinha nha kananka N ta fitxa kananka ta kanba jeladu ku mudjer dentu kasa e tra di kuse e tra di mudjer Ke genti ki nu ta fla mamai ku papai, mamai e ku se, ki tenu novi mes na bariga, ki parinu ki danu konsei si kre matanu ta matanu nos, e mudjer. Kel ki nu ta fla ma nu ta ama, ma nu ta kasa ku el, ma nu ta fasi keli, ma nu ta fasi kela ki e ku se, e mudjer. Mi obi aji mi ka ten un pingu di konsiderason di un pingu di pa nu ten burgonha na kara pa nu ruspeta. Nho flan keli mo si nho flan, nho flan di simola omi undi nho sta, mudjer ka mersi ka meresi ka meresi ruspetu, ka meresi karinhu. Mudjer ta meste bon tratu mo sen Tudu omi ku mudjer ta briga Ta sapateta mas aku ka ten rezan Konta verdadi Aku fase kusa eradu Konta verdadi Un dia N fase Ka ten mudjer na mundu ku ta sta dentu ku el Ki bu ta fase eradu Po txiga nel po fla si Oi amor dja N fase kel-li N fase kel-la pa el larga-u Pamodi aku bu ka ta fla Aki ten sabe ten sabe ta Su su fase Su su furta un galinha Ta fla ma furta baka kaneru patu Ku algen ku tudu ta fla ma furta.

Mudjer é fetu pa da amor, pa da karinhu, pa da tudu, ma mudjer ka fetu pa pa bu, e ka saku di pankada no. Nu ta odja omi ta txia kasa ta atxa mudjer so na kuta ta pui e xutu, e bola pa ta xuta, e soku, e e saku di trenu. Moti. Ami tanbe n ta fla mudjer tanbe kuse ki nhos ta lago kes omi e si ku tu algen ta kansa tu ta pega ta mata, ta pega ta rinka birote, ta rinka zeka diabu, ta pega ta da ku agu kenti, nu ta nhu pula nhu tuna pula ka nhu fasi no, pa nhu fasi nhu larga.

ki a ku ten mudjer go ki ben ku bon kantor go ki ben ku ba ku mudjer go mudjer ta paga o bebe ta da o bebida di ki jetu a ku ben nhos ta rabenta nhos eka diabu di ki jetu ki ka ta un banho fresku tra txer di sigaru ta rabenta di ki jetu Deus ta da o di ki jetu Ke to se eran bro. Mozinho bolo bolo bolo ka ta dura bo na ma bo bolo bolo bolo n'ten ki ta bi bolo já já li pa nha preocupa bolo ten ten bolo ten bolo ten bolo bo bolo bo nha aniversário dja pasa bo ma mozinho zan ku no no rupeta ta si no si bo ya so ya si ma sta li ami ami n'teni si ma sta li ami ta trata mulher mo mo mo kacole la ka ofende so bo ya bo ta dra ku pedra pa mata Nhos ta intende? Tudu i ki amodi, nha grandi amadu. Ka te ola di kel jetu, tudu ki sta, tudu di kel jetu. Nha imajina un kuza, ma amai ka sta ku nha pai mas, sta ku otu omi, ku otu zangadu. Ami li N ta obi tratadu ma gaji ta atrai na nha mai. E pa N trabadja pa N resebe, mi ta trabadja pa N kunpra pistola pa mi pai, pa N tira, pa N pega, pa N mata. Ma nho fasi okontrariu, kel mudjer ku a ta matrata.

Gende di sorti. É só bu. Mulher ta meste carinho, ta meste, ta meste atenção, ta meste papia. O teu mundo de homem com mulher dentro de casa, ta tira da coisa, cata papia. Cata papia, moça. Ba para quarto, tira, subir, da bam, bam, bam, sai, corre, vai. Bem da banca, baixa no telefone.

Asi tanbe N ta sai diretu tanbe. Má N ka ta ta sai nau. Kuzê ki N ta fase? Kuzê ki N ta fase? O ómi ta. Kel-li é un mudjer lixanburguês ka gosta di káuverdianu pamodi el fla-l ma ki é ki el pega. Pa kel lixanburguês kuazi é ka mutu prontu nau. El ten tudu kabesinha. Má é tudu fidju di Deus. Fla-l o ki é ki pega. El fla-l káuverdianu ta pega, ta sua, ta dja kuzê ka djaba. Fla-l el ta fika ta lóba. Aaku! El ka ta aguenta prison nau. É úniku rasa na mundu ki ka ta aguenta prison. Chinês tanbê ka ta mata ku inta nton nau. Moti nhos ta kridita ma até chinês dja nku. Dja nku suma da ku chinês na txon la Inglaterra, na kola ki na na sa morti chinês kumesa ta da un Moti ami ke kusa li nka gravai pamodi nfin kel é stória ki nka ten konta bo. Chinês ka ta sabe. Aí di, un gomi chinês na Inglaterra, a mim ri propi, mi que nem tá esqueci propi. Porque na Cabo Verde, minha compadre tá falando a mim, minha compadre que está na Cabo Verde, tá falando a mim, mas chinês, mas não costuma discutir, mas tem um zequinha atravessado. É só mentira, moço. Úniku kuza ki N sabe ma es ten é txan di zekinha gordu ki es ten sima róstu di kes ómi ki ta bebe sô vinhu. Un xinês bira ha mi, Gosi staba kau fedenu? Xinês dja es é ses kume. Di kel ki mi ntende ki mi na fla-m, ki traduzi na tilifóni, Nho di kuipa, kel ki N ka ta konta bo. I pamodi kunpadri fla-m ma es ten un kusa di trabesadu.

Xinês gosta di mi. Mosinha un ta di nta mi. N baba di primeru bes ki kel xinês gosta di mi. N baba di nta ku un amigu di mi. N ka ta fla si nomi, ma i dja sabe ki. El ta oja nha vídiu, fla. El sta la Inglatera, el fla. Na djuntu mi na gosta di mi. N fla mina. N pô na tilifoni, ta traduzi, ma N sta djuntu ku algen. Ma dipôs, otu simana. Éra sábadu. Otu simana nu kontra la. Sésta-fera nu kontra. Xinês kunpra kel bebida mô si inglatéra ten bebida fudidu ten di ke un bebida ma nka sa si ten pa li nka sabe nka sabe mi ti oji nka odja pa kel e so la inglatéra ki nka odja na un jaru na un jaru es ta poi axu ke vodka axu ke parse ma te te diabu es ta poi la dentu propi dentu di un jaru es ta poi un monti di bebida ku jelu ma monti es tipu di bebida e branku e azul e É kastanhu é tudu kur Mi ku mi na nu xinta Mi nha kabesa é fraku Mi ku mi ta toma djo kusa Xi xi Mi na ta papia so na tilifoni N ta traduzi e ta da-m Ami ta tra N ta skrebi N ta traduzi N ta da Nhos obi un sinhal ki naki a ki seka diabu ten pa bo Ou sa papia ou ka sa papia bu ta da-m si me Un sinhal amigu Ami N tinha gana odjaba Zeki Zekinha Abo kel-li es gosta. E aba 34. Awa eu fla, mas e ki esta hora li nho grava dentro de cabeça. Pa que muita gente ta fla, mas chinês, chinês, mo ka ta come, ka ta come chinês, mo na, na Inglaterra não come um que raça. Nho só mo ki ba. A mim tinha gana de ba, de ba ter com chinês. Pamodi nha kumpadri fla ma ten kusa di travesadu. A mim kre oi, fla modi ki nta ta ben ta seka diabu si kusa di travesadu. Mozinho, nbai. Bai di ke jetu no bai no txiga no kama la na si kasa omi ten koraji mi na txiga ki nta na si kasa txiga e bai diretu e bai toma banju primeru kusa di mudjer ki ngosta mas e kel la manda manda manda e bai bai toma banju bai bai toma nha banju no sta la Ka ta aguenta mutu prison no. Mama u tanben staba un staba ku nha kopu ka kau vedianu eu ki atxa kusa di kela ta rebenta ku kaiera sima xuxu ami nta rebenta kel otu ka ta rebenta ma issa ami nkumesa da nkumesa da ki kumesa fika brumeiu ka ta da pa sta kama e kes ke kama ki ten ke posi da no da ku kama na txon no rebenta no kusa rebenta no kusa kusa ka sa ta ben ja kalor ja toma na no no ba pa kasa di banhu no rebenta kusa ka ta da pa sta no kebra tudu kusa na kaza di banhu nu tunda abian pa na sufá nu da ku sufá na txon na maria di ki kusa ta ben ngo mo mininu e mo da un lingua mo mi ke kusa li a mi a mi ri pa n kabiu mesmu ki n sta na ravental se kadiaba ma mosinhu grasa ta na mi e prunta-m pamodi ki n sa ta ri a mi da un lingua ma dja dja a mi ngo dja tra kel kel lingua tudu bes ki kusa ta ben ke tra kel un pegadura n ta xinti El ta da un língua, N ka sabe si el ta koba mi na nha mó ô el ta koba-m ku kusé, ku nha kusé El fla-m, Nau, ma, ma mi primeru pretu ke, ke namora ku el ma nos é, ma mi é mutu rixu ma, ma ka, ma si ma ka ta da Agu N fla-s, Yu, kabuverdianu go gosta go di kusa brutu Nau, N ba, N ba tra prova, N atxa prova propi Nau, N vistu el propi na kume kel mininu propi N vistu el propi ki, ki ten nu kume propi na parki propi Pulísia pega nos dja.

E po pega po dra po dra ki si ka ten koi pa ba ta sanda na paredi e si ma prontu e si e si ki no odja no no sina e sima ku ba txon la ka ofe e pa dra ku inxada na txon pa pa rabienta di ki jetu mozinhu e sobu papia di makaria dessa e sta ben un tra di kunpanheru No komunika ami na tilifoni, ma si no gosi na tilifoni bu ta pui ta traduzi. E na si lingua ami ta pui ta, ta traduzi na purtuges. Na kel la e fasil, bu ta kumi faxi. Gosi tudu kusa bu ta traduzi. Gosi mi sin tudu kusa e tilifoni, internet. Te tudu algen, te tudu algen petu. Mozinha antiga Luxemburgo. Ai, Maria, Maria, mozinha, zoia uma, zeta, liau, nha

Un kabelu bedju pasa N frenti. É pa bu tra el dja konfia di nos ómi di kel jetu. Oh, nu ta dexa ami oja so oja. Olha, um dia amigo anda buscar que era eu. Que um custa, cada pode na custa tá rijo, bro. Eu te disse, uma mulher tá trancando na caminho de tudo maneira, acaba vou me trancar um um moco caixa com o boicinho cima, caixa mulher na frente. Nossa Senhora! Ka ta dexa N djobe! Zeca Diau. Bom, me senti acuta de pouco Zeca Diau, e só se engarar. É mais, escuta a monta por tudo, mais só que assim não. A de putaria, tá como indo, tudo acuta xinta, já mais. Só saca acuta, que cansa. Assim, um pilota, uma pilota, acuta, já vem. Mas que gente, que gente velha, está fazendo compra só na uma hora, filha da mãe. Ora! Ora! Oxi é di sorti! Polo menu, polo menu, nta N goda kel oiu li si pa N fika ku oiu más fin. Ora! Retu, ka ta dexa-m vive. Ta pasa nfrenti. Mi ki ten direitu di sa txiga pasa nfrenti pa N ka djobe. Ora! Mi N ka ten sorti nen pa N djobe nton. Ora uma sepa kusa pretu ta subi na 50 dixi na 200 ka ta dixan djo mudjer ke ke kenti beli nsin epa nta ben sai ku un lepra ke kenti beli pa xinta na kas ka ta trabalha ka nada fika ta trankan na kamion nsin nen ka fila wen wen un padasin aura.